Qual é pessoal, kel é bu nigga Djay Pires e kel-li é más un Djay Pires React patrosinadu tanbê pa Fanens, undi ki é bo bu ta pode kontrola tudu bu dinheru ki ta entra, tudu bu dispéza y tanbê bu ta pode kria un ala siparadu pa dinheru di emerjênsia y dinheru tanbê ki é pa investimentus. Kuza sinplis di uza, un aplikativu pagu má Kel simana li nu ta ben ten três vensedoris ki ta ten vida interu di uzu di aplikativu grátis, ok? Má kualker algen pode ten el pa 45 dia grátis pa faze testi. Nton, skania li sin. lisen y bu faze bu testi di 45 dia y dexa-m sabe bu opinion na komentáriu ok y kel otu lisen na ladu é manera ki abo bu pode djuda nha kanal tanbe a krese através di apoiu via cash app ok muito obrigado gosi nu sa ta ben reaji musika di M-V-X-D musika até quando acho ki kel-li é um kizomba si não me engano. é um dá play só na primeiros 10 segundos mas que um que zomba a el é um jovem filho de somada dje dura na mundo de música também mas agora se sa naquele correria de estados unidos porém dje sa ta foca na um álbum inteiro pe lança e kel li é um de kes primeira música que sa bem sai ok que na verdade dja sai el é li daa então Nu ta ben akonpanha kada un di ses múzika oki sai, ok? Nton nu ba ta sigi li. Un grandi abrasu! Ago, un kuza ki N ta fla, ka bu lansa so audio na YouTube, si bu kre lansa so audio fazi algo ki e video lyrics, acho ki keli e video lyrics propi. Porén, si ta sirvi di konsedju, N ta fla, bu krê lansa sô áudiu? Lansa sô áudiu na plataformas dijital ki é ka YouTube i kel kes múzika ki tiver más alkansi, ki toka más txeu, faze-s un vídiu i pô-s na YouTube, ok? Ô si bu sta ta lansa áudiu na YouTube, faze ku kel fóku la di lansa áudiu na YouTube, N ka ta konselha gó, i dipôs. kel ki ten más alkansi bu lansa videoclip pamodi já ki é só áudio ki tal pol na plataformas undi ki el ta rendi más ok má li sin el é foi kriativu el poi li bu ta uei logu li riba li skritu lyrics nton el ten létra na el nu bai.

Nton bazikamenti é stória di un kazal ki sa ta dexa guarda kuzas y ka ta rizolvi bu sta intendi y kela é ta kaba pa kria un prubléma na futuru pamodi si for pa sipara sipara ma alvês bu ta insisti nun kuza ki é so testa na rótxa ki bu ta da produson exselenti bon produson. Brother ten kara di rapper tanbe goe.

Ok, lisensa pensaba é na um, na um sentido que também para separação, porém, essa tá mostra, oh, não tem tudo que esse problema ali, não tem que falar dele, mas não tem que entender. Nos é alma jémia, nos nu sta li pa bai pa sénpri. I, é klaru, mésmu ki nhos ten tudu kel konekson i tal, sénpri ten ki ten manutenson di relason. I é bazikamenti isu ki el sta fla na múzika, Achu eu. Nu bai.

Bon, aparentimenti el ta, el ta konta stória di un relason atribuladu, mésmu ku un vínkulu ton fórti, i el ta fla, Ka ten spasu pa más dór, pa más lágrima, pa más mágua. Kandu ki kel kuza li ta para?

Un kuza, un kazal ton konektadu, má porén ku alguns kuza dizalinhadu, ki es sta na kel konfuzon, na kel stress, na kel briga y ten dor na meiu, txeu dor na meiu, má e ta fla, odja, kandu ki nu ta intendi ma nos konekson e pa senpri, ma e firmi, má nu ten ki fala di kel situason la, y axu ki e la ki.

Uma canção sobre o amor que o tempo não conseguiu apagar Duas almas ligadas pela saudade, pelo arrependimento e pela esperança de um reencontro Oh, ok Mesmo es, es tem um pouco de separação Bom, kel separação li pode ser algo que é físico Ou mesmo um separação, nu sta djuntu, má nu sta tão longe de kunpanheru. Às vezes o orgulhu separa quem nasceu para estar junto, mas até quando? Uau! Ya! Tem tudo para estar junto, mas tem alguns coisas lá que é para resolver. Pessoal, kel-li é MV Chaz Dé na músika Até Quando, primeru músika ki nu sta ta ben reaji, má nu sta ta ben divora se álbum interu. I pessoal, di novu N ta fla, nu odja, bon primeru nha xa mostra-nhas un kuza li. N sa subi dja N da like dja N subscreve. Ou mas un kuza li sin pe resolve pessoal e teni oi ali sin e teni video me conteúdo pa criança e como e pol me bu conteúdo pa criança ta e comentario ta fica desativado nton e tem ki pol não não é contudio pa criança si pa comentario pode parse. Xa N tra print li pa N pode manda lel pa e pode rezolvi isu. Ma odja, a el e fazi un video lyrics y e pol na ku traduson o seja un otu publiku pode obil tanbe. Ma e senpri se so audio ku sa ta pui ko poi poi na plataformas digital ke ka youtube y si bu kre pui, pui di kel forma li o fazi un visualizer simples Ou si ainda bu kre insisti na poi, poi ma ki seja ku objetivu di kel midjor muzika y tenha un videoclip. Nton pesual keli é MV Xasdé na es Jpirus React. Nu ta ben reaji sima N fla tudu muzikas di se album medianti lansamentu E bo nda pidiu so po bai po da like po komenta e pa bu suporta kel ki é di nos apoia kel ki é di nos nu mesti isu na na na nos industria muzikal um grandi abraço skrrr.